CNC thazaang kan pe i a rak kan lengtu nulepa ulenau dihlak CNC nan ka kan in tlaih hna. Atu hi ACF timi Australia Chin Federation ah Secretary rian a ṭuan liomi Pu Rawi Pengno he tonbiaruahnak ngeih kan i tim. A dongh tiang na kan lennak lai kan sawm hna. Zeihlan ah nangmah na konglam tawi a fiannak bikin na van kan chim kho hnga maw? Si, keimah ka min hi Rawi Peng Nawl ka si. Ka chuahkehnak hi Thantlang peng Sopum khua a si i atu lio hi University of South Australia ah Bachelor of Civil Engineering a kum linak a donghnak semester ka tuah lio si. Pathian nih a ka zaangfah ahcun tukum cu kai lim ve lai cu. ka nupi le ka fale pathum he Adelaide ah khua kan sak lio si. Sitak cucu hika Australia ram hna i cuti university na kai khawh cu Kawlram hna zeitiang thla cawnnak na rak neih khawhmi si?
Kawlram ah hin Thantlang in Tanghra ka rak awng. Tanghra ka on le cangka khan Rangkun ah Gospel for Asia ah khin BTH tiang ka rak kai. Ee, cu dih hnu ah khan Malaysia ka kal ve. Malaysian Australia ah ti khan aa rak phan vemi ka si i ka phak kaa in Advanced Diploma of Electrical Engineering kha Victoria University in ka dih. Kha hnu khan atu Civil Engineering ahhin kai ṭhial hi si. Kan i lawm tuk. ACF lei ah hin von lut cio ko sih law ti. ACF hi zei bantuk ruang ah dah rak dirhmi si, zeitik kum in dah rak dirhmi si? ACF hi Australia Chin Federation tiah kan kawhmi si mu. Mah khakha Australia Chin Community Eastern Melbourne nih ACC nih hin Australia ram i ummi Chinmi nih dirhmi community vialte hi an kan sawm. An kan sawm i biatung an dirhmi cu kan za tein i tong hna usihlaw biaruahnak nei hna usihlaw hmailei ah zeitindah aw pakhat in rian kan ṭuanṭi khawh la timi kha biatung an rak dirh. Mah cucu 2012 September ah khan si i cuka ah meeting chun nitlak tuah hnuah zapi te ah rian kan ṭuanṭi khawhnak community pakhat kha form si ko seh tiah biachahnak kan rak nei. March thla 2013 ah khan Adelaide ah kan i tong ṭhan. Cuka kan i tonnak ahcun community pathum hika Melbourne ah dirhmi Australia Chin Community Eastern Melbourne ACCC mu cun South Australia dirhmi Chin Community of South Australia CCSA ma cu le Perth ah dirhmi ICF kan ti lai cu International Chin Foundation Cucun representative pathum cio van i thlah a si i cuka ah cun phunghram suai i cuticun Australia Chin Federation pi cu rak dirh a si.
Laimi hi atu tiang kan sin ahcun khoika kan phaknak poah ahhin bu dirh hi cu kan fel ngai. Khrihfabu a si zongah, community bu a si zongah mu. Si. Le ACF nan dirhmi zong hi zei bantuk tinhnak bik ruangah thla nan rak dirhmi si, asilo sile bu cu kan dirh lengmang mi si ruang i a dir sawsawh mi khi thla si. Si, mah hi he ruah awk tampi um rua tiah ka ruah ve. Asinain mah hi bu hi cu Australia ram hi phundang ngaite san i hruai ning hi kan theih cio bangin state nih hin mah le law cio rak neih a si i atu Laimi zong nih hin state kip ah kan um tikah State level in bu cu kan ser cio. Asinain federal, federal level in ram pumpi huap in maw mah khakha aw aan chuah duh tikah tahchunhnak ah federal level in lobby hna va ṭin duh usih law kha tikah khan mah khakha ram pumpi aiawhtu bu kha a herh tiah kan ruah. Cucaah cun mah hi ACF hi kan rak dirhnak a si.
Cuti siah cun ACF i nan i hruaining tungtlang pawl hna hi langhter awk a ṭha hnga maw? Si ACF i kan i hruaining hi ai phundang ngai. Bu pathum fonh in Australia ram ah ngan bikmi Chin community pathum fonh in dirhmi a si i minung tampi nih hin a cung khin kha bu pathum kha control rua tiah khin kan ruah. Asinain mah khakha kannih ACF i hruainak ahcun tinwe member nih hin V2 ana kha neih si minung bu hnih nih a lungtlin zong a bu khat nih a tlin lo ahkhan cun ṭuan khawh a si lo mah kha te kha kan i dannak si. Si atu tiang Laimi biaknak he community he kan i hruaining kan zoh tikah hin hruaitu thim tikah mipi nih thim lengmang si i ACF hi te zeitindah nan i thim ning si cu khawh cun ACF chungah hin community a lutmi dihlak hi te pa zeizat thlan si cang. Se atu tiang ah hin bu thum cu kan si ko rih. E, kan bu zong hi open a si. Australia ram i a ummi Chin community kip nih hin luh khawh cio a si. Amah belte member fee maw kum khat ah zathum cio kha thawh a si. Cun Asia phunghram kha a cohlan hau. E, upa kan i thim ning hi kum hnih ah, ṭam khat hi kum hnih a si. zeitinhlo pa kan i thiah ti si ahcun a tiung in a member chung khan community pakhat nih hin representative pathum cio kha van thlah a si i mah cu pathum cio thlahmi chungah cun portfolio kha a phawt in kan i phaw.
Si atu tan Melbourne na rak rat hi ACF khawmpi kong he pehtlai in ton biaruahnak ngeih awkah a ra tin kan theih i Hi ACF khuampi kong nih hin zeipawl thla timhtuahnak nan neihmi a si cang langhter awk a ṭhami an um la maw? A si ko.
Vei, tutan ka ratnak hi kha khuampi program detail suai ah khan kan rak ratmi si. E, nikum 2013 October thla ah khan Phaat ah meeting kan tuah i cu ahcun ACF conference civuipi hi i tuah ve ko seh timi biachahnak kan rak neih bantuk khan kha khan uh, Melbourne hika ACC ni in tek tawan an rak kan lak uh, tawan kan lak la timi kha rak si kan rak lom ngai e, tu zong he anmah hruainak in ACF le anmah ACC joint meeting kan ti lai chu kha khan detail program kha suai se e hi khompi chunga hin uh, lai paih te hna, bawlung chuih te hna, cun volleyball te hna mu, table tennis te hna, cun lam zuamnak te hna, muidawh zuamnak te hna kha program pawl kha tam ngai tuah ding kan i tim. nuam ngai, a nuam ko ngai ko la he. Si cuti zuamnak cu phang tampi tuah nam vai tim si kaw, hiti zuamnak hi a lutmi caah hin zei bantuk ṭhathnemnak khi thlava um seh ti ruahchannak in nan nei i nan tuahmi pawl thla an si. Se mah hihi aa Laimi hi skill kan rak nei ngai cu pumpak cio nih hin mu le kan skill hi hi bantuk caan ah hin hman khawh a si practice tuah khawh a si le hi nih hin ai zuamtu ca zong ah ti ṭhanchonak tampi pek hna la timi kha ruahchannak kan nei cun mipi ca zong ah khatlei kam ah puai a si ve bantuk in entertainment kha hauh caah khan kha bantuk kha kan telhnak a si. Conference le civui he ti bantuk hi Laimi nih kan tuah ngaingaimi si i hi bantuk kan tuah tikah hin Khrihfabu in tuah tiah cun tangka zong hi thazaang a ṭhawng ngai ruat a ṭhawng ngai tawn i atu bantuk i community lei in kan tuah la tiah hin retheih deuhnak hna zeital a um maw?
Si, nan theih cio bangin community hi cu khi kan har ngaingai ko. Chawva lei ahcun Khrihfa lei tu ahcun phaisa um i khawmpi tuah zong hi a van fawi deuhmi a lo. Hi hnu zongah Khrihfabu hi can tuah khawh lengmang ko lai tiah ruahchannak kan nei. Kannih community belte hi phaisa le ahcun kan thazaang a der ngaingai. Sinain rianṭuantu hi volunteer bakin pumpek bakin lungtho taktak in tutiang hi ṭuan lengmang si cun mipi zongah hin miphun dawtnak a neimi tampi an rak um i hi bantuk miphun cawlcanghnak hi a um lo ahcun kan tefa hna nih hin kan miphun sinak hna hi an thlau sual lah ti phan ah khan hi bantuk tete hi tuah a herh ko ti an ruah caah khan aa ve tutan zong hi kan tuah khawh la tiah ruahchannak tampi kan nei ko. Si tangka tam ngaingai dih in tuah dingmi a si caah ti hihi Australia Lai miphun nih ṭhathnemnak tam an i lak la tin na ruat maw? Si, mah hihi aa harsa ngai in tuah kha si ko a hmaanmi si. Asinain atu na bia hmasa khan van kal u sih law biaknaklei nih civui kan tuah tikah biaknak lei he ai pehtlai khan tuah a si. Community lei nih biak kha biaknak civui ah khan peih zuamnak hna khi tuah awk a ṭha lo, lem ai dawh lem lo kan ti lai cu. Cun mui dawh zuamnak hna khi va tuah u sih lai dawh lem lai lo. Asinain community lei nih kan tuah tikah peih te hna he Laimi kan nunphung ah maw a rak i tel ngaimi, a rak biapi ngaimi an si ve. cun lam lam te hna te lai lam te hna cun miphun pakhat sinak a zun hlasak te hna ram hlasak te hna hi a a biapi ngaimi an rak si ve i mah hi pawl hi community ah cun a kan tuah dih lai e mah kha kha zei kan ti lai zalong tein nuam taktak kan tuah dingmi si e tuten zong ah hin som kan duhmi hna cu vei nanmah lawng hmanh si loin inn inn chungah pa bik pawl maw nan tefa siseh nan nupile zong siseh tutan han rak zawh kho dih cio ulaw timi kha hika i siap a ne zong a sawm kan duh hna i mah hi nih hin kan lai nunphung bantuk kan rak i nuamhnak te hna kan puai sunglawi te hna kha kan fale nih an hna lawng an theih si loin a tak zong in hi bantuk ah hin zei kan ti la an theih la timi kha ruahchannak tampi ka nei. Na van chimthluam ah na kai ngai tuk phak ca bak ka duh cang. Na cu na kan tuahpiak kho lengmang la maw mu atu voi khat lawng thlasi hnga.
Mah hihi chimhar ngai hmailei kong tu cu hmailei ah a kan hruaitu hna nih zeitin dek khuan khan te la an kan tuah pi ahcun kan tuah lengmang hna lai cu sinain mipi zong nih maw zeitluk in dah saihun sa ti bantuk kha mipi zong nih zeitin dah an hmuh ning ti bantuk kha cu zohchih cu hau dingmi si la tiah ka ruah. Tutan khawmpi kong he pehtlai in hin Khrihfabu sinah thawngthanhnak le pehtlaihnak hna tuahmi a um el maw? Uh,
ACF he Khrihfabu in base in dirhmi kha a si lo caah khan Khrihfabu ah direct in sawmnak le Khrihfabu ah pehtlaihnak timi ngaingai kha cu kan tuah kan tuah lo in ka thei. Asinain hi bantuk community channel in maw thawngthanhnak le sawmnak zong kha tampi kan tuah cuahmah ko. Si Khrihfabu he lei cun khatikham pehtlaihlonak va um va si kaw Australia hruainak phunglam pawl he maw Australia cozah he hin teh pehtlaihnak le thawngthanhnak hna nan ngeihmi hna a um el maw? Si hi bantuk uh, community activities tete a rak thatnak cu mah hi nih hin kan miphun zong kha promote mo khi cozah sinah siseh Australia mipi sinah siseh a va tuah bantuk khi si theihternak a va tuah bantuk khi si e hi bantuk CND va si zong ah civui a si zong ah state level in siseh cun federal level in siseh MP pawl hi sawm an si tawn i tutan zong ah hin sawm kan i tim hna i tutan kan tuahnak lila zong han cozah sin ah bawmhnak kan hal i zeimazet te cu an kan bawmh mah cucu hi bantuk activities tete a rak ṭhatnak hi si. A siah Laimi nih hin mu Khrihfabu kan hmuhning le community in dirhmi bu pawl kan hmuhning hna hi na cuanh tikah zeidah na hmuh khawhmi an si, a karlak ah thleidannak hna a um maw na hmuh khawh ning ah? Si, Laimi cu Khrihfa zakhat ah sawm riat le pakua, sawm kua le pakua kan si ti lengmang si mu. Khrihfa kan si bantuk in Bu lei hi cu usa kan pek deuh ngai ko. Mah kha cu chim hau loin kan hmuhmi si ko i mu. I a cheu le bang nih cun community hna i hruaitu va ṭuan le community vai tel hi pianthar deuh lo bantuk hna khin a hmumi zong khin um rua ka ti. Asinain biaknak lei ah hruaitu zong si hna seh, community lei ah hruaitu zong hi si usih law kei ka hmuh ning ahcun kan job description ai dan sawsawh khi si tiah ka ruah kan va ṭuannak lo khi cu ai khat ko hmak pek ka fial hna sehlaw hmak khat veve ka pek ko la kei cu si na chim duhna ahcun Khrihfabu le ṭuanmi zong miphun ca an ṭuan ṭhiam i miphun ca ṭuanmi zong Pathian ca an ṭuan ṭhiam tinak si la cu Se maka kha ka chim duhmi si ko. Mizapi chungah kan hmuhning tete ai dan tikah kham mu. Hi bantuk kan hmuhnak ai danmi tete hi zeitindah kan remh ning a si hnga cun hi bantuk remh ding hi teh a ho rem bik thla si? Se hi bantuk cawlcanghnak tete hi miphun kan dawt ti tikah hin zei tipi hlei in maw miphun dawtnak hi va langhternak lam hi ka hmu lem lo. Kei ka hmuh ning ahcun miphun ka dawt kan ti si ahcun hi bantuk ah miphun nih community nih a tuahmi activities tete i tel khawh ve hi miphun kan dawtnak i tette tabawi kan langhter khawhmi pakhat cu a si tiah ka ruah. E, zeitin lai bantuk awareness kan neih khawh deuh la timi tu cu mi pakhat cio nih hin ṭavuan kan nei ko, kanmah pumpak cio nih hin kan i zuam ahcun zei paoh hi a si kho dih ko rua tiah ka ruah. australia ah hin a phanka mi pawl zong na si ve cukhawh cun fimcawnnak lei ah le kan in zohchunhmi na si ve tikah culawng hmanh si loin australia i minung kan tam biknak melbourne khua zong na rak um bal atu adelaide ah na um fawn i laimi kan sining hi tampi na hmuh khawhmi um la ti zumhnak ka ngei i laimi kan sining na hmuhning tete ah hin zeital nangmah nih na siherh i chim na duhmi an um el maw a si laimi hi miphun dang nih an kan hmuh ning ahcun biaknak lei kan ṭhawng ṭha ngaingai. Asinain khatlei ah kan chambaumi pakhat te cu kanmah te lawng khi nan um an kan ti lengmang. Hika ram ah kan i hong pem cang bantuk hin weather community miphun dang he Khrihfabu lei an si zongah miphun dang Khrihfabu he pehtlaihnak hi ti bantuk te cun community kan si zongah community dang he pehtlaihnak ti bantuk tete hi nei kho ulaw ti hi an kan chimh lengmang mi si. Hi zawn te an cun kan chambau deuh ko rua tiah ka ruah. Cun kan kal tak cangmi kan ram va remh ding si zongah cun kan miphun ram hnihnak a tang dingmi tete zong ah hin tlawmpal te cu hika kan nih kan phanh cang ti patin te kha bantuk lei tete khi tlawmpal te cu ruah piak deuh cu hau rua tiah ka ruah biaknak lei si zong ah community lei si zong ah khi bantuk tete khi miphun dang lawng rinh hna loin kanmah hrimhrim ramthumnak a phan ciami nih hin zeimawzat kan thil ti khawhmi lam a ummi kip in kan miphun kan ram caah siseh cun kan miphun ram hnihnak ah a tangmi pawl hna caah siseh khua tam deuh hi kan ruah hau ko rua ti hi ka ruahmi si. kan biaruahnak a dongh le kan von phan pah ko i a donghnak biacah bantukin hakkau ngai in von hal kan duh i cucu biacahnak kan duhmi mino kongah a va si pek cun mm. fimcawnnak kong a va si pek ah mu mm. cu kho cun nangmah zong fa a neimi na si tikah hika i fa le an ṭhanter ning hna zeitel nangmah nih na siherhmi chim na duhmi um il maw si uh, mino lei kongah kan kal a si ahcun te Hika ram thumnak cu Australia le bang hi cu an ti tawnmi cu land of opportunities an ti tawn i ti opportunity an ti. Khi na duhmi kha na si kho. Cucaah cun zei kan ti la ni fatin ni chiar kan hmanmi khi meaningful te i kan hman a si ahcun kan duhmi kha kan si kho an ti lengmang. Cucu mino caah cun a biapi ngai rua tiah ka ruah. Cun fimcawnnak lei ti zong ahhin Australia hi a rak ṭha ngai. Fimcawnnak ah zeicatiah cozah lei in fimcawn a duhmi cu sinak phak hlan lo khi ṭanpi a si ko. Ai thawknak cu kan phak ka i English class tete khi ti. Mah khi te khi felte ti ahcun ABC hmanh i thawk ahkhin lungdongh lo ahcun zei kan ti la, fim fimcawn a sangmi kha kha tiang kha kal khawh a si ko rua tiah ka ruah. E, cucaah cun lungdong lo tein holh zong hi cawng lengmang ko hna usih. Cun a pathumnak ah te le fa kong timi ah khan keimah zong cu fa neimi cu ka si taktak. Ka fale zong cu an ngakchia tuk rih i zeiti cawnpiak kha a ṭha le ṭhalo ti kha ruak ka thei ve rih lo. Asinain fale hi thil pakhat kan tumtah piak hna tikah khan mah zong nih khan caan pek a hau phaisa zong khi yin hi chuah a hau i khi lo ah khin cun kan ruah ning zong hin thil hi a rak kal tawn lo i miphun dang pawl a tu i minthang pawl hna khi an ngakchiat lio bakin nu le pa nih caan pek bakin ti phaisa in siseh phaisa thazaang in siseh ca khi a caan hrimhrim khi an rak pek hna le tampi an rak ṭanpi hna timi kha anmah tein thil hi a si kho ve ko nain nu le pa nih tampi ṭanpinak he a rak biapi timi kha ka hmuh ve. Kan i lawm tuk hringhran. Na caan sunglawi na kan pek lawng hmanh si loin kan in halmi tlamtling tein na kan leh kho ti la kan i lawm tuk. Se kei zong tampi kai lawm ve. Kan biaruahnak cu mah vial kha si lai i CNCA kan lengtu nan dihlak cungah lawmhnak tampi kan ngei. Hika kan Secretary Roy Peng Ngo nih a kan sawm bantukin ACF Conference zongah kan dihlak kan i tong te ṭhan lai ti zumhnak ka ngei.